Wedyn ni wedi dod yma i siop y Pentan yn y farchnad yn Gyfyrddin a dyn ni wedi cael pymtheg o blant Ysgol Dderwen, pymtheg o blant Ysgol Llangynwr, a maen nhw wedi mynd o amgylch y farchnad yn edrych beth maen nhw'n ei weld a beth maen nhw'n ei glywed, a gobeithio bydd hynny yn ei ysbrydoli nhw i fynd ati i ddarllen y llyfrau. Be oedd yn braf oedd oedd rhywun yn gofyn i'r plant fynd i edrych ar be nhw'n weld, be nhw'n ei glywed, ac yn aml iawn oedd yna rhyw atebion gwahanol yn dod, rhyw atebion na fyddech chi ddim yn ei ddisgwyl. Ond na fo, Mae plant yn giamstars ar wneud hynny. Cyfres yw hon sydd, fel mae'n dweud, yn archwilio'r amgylchedd a'r nod yw ceisio annog y plant i edrych o'i cwmpas nhw ar yr hen fyd. Mae yna gymaint o ryfeddodau i'w gweld. Dyn ni gyd yn tueddu brysio drwyddo. Felly mae'n gwahodd y plant a'i hathrawon, neu rhieni, i oedi, i bwyllo, i edrych. Um, mae yna Dau set, un chydig bach a mwy o eiriau o ran darllenwyr chydig bach yn fwy hyderus eh, na'r llall, a wedyn cyd-fynd â nhw hefyd, mae yna weithgareddau wedi wneud gan athrawon, pobl sy'n deall beth yw beth, lliwiau, croesi'r ffordd, pethau glywed, bwyd, teithio, anifeiliaid y dre, eh, a'r cyfan wedi lleoli eh, yn y dref. Mae'r gyfres yn rhoi cyfle i blant i brofi, cael profiad o'i hamgylchedd a phlant y dre a'r wlad yn cael dysgu am eu hamgylcheddau ei gilydd. Um, mae yna gyfle i arbrofi, gofyn cwestiynau, holi, sylwi, fel sgiliau yma uh, sydd gobeithio mynd i annog y plant i fod yn fwy sylwgar a mwynhau y byd o'r gwmpas. Dyma pecyn am chwilio'r amgylchedd y dre gan Peniarth. Mae yna ddwy gyfres, un ar gyfer meithrin derbyn Mae yna wyth llyfr ac yn gyd-fynd â'r llyfrau mae yna chwech cerdyn her. Ac yn yr un modd wedyn mae yna gyfres dau a mae yna wyth o lyfrau a chwech cerdyn her o fyna hefyd ar gyfer plant falle blwyddyn un a dau. Felly mae yna rhai falle ti ar symbol yma sydd yn gweithio chi mae cadw trafod i nhw. So fydde'r plant yn gallu gweithio mewn grŵp wedyn, er enghraifft ydy bob car yn gallu deithio dros bont. Mae yna rhai cardiau wedyn falle sydd yn fwy ymarferol A ni'n gobeithio wedyn bod athrawon yn gallu rhoi'r cardiau yma i'r plant a bod y plant yn annibynnol wedyn yn gallu mynd ati i gasglu yr offer sydd angen. Tu ôl i'r cardiau wedyn, mae yna falle um, amlinelliad o'r gweithgareddau, mae yna gwestiynau lle gan ei holi, mae rhestr o eirfa yna. Um, Mae'r plant wedyn i hunain yn gallu dweud wrthych chi be maen nhw wedi gallu wneud. Um, a wedyn mae yna heriau chwynegol ar gyfer bob un o'r cardiau wedyn. Ac yn cyd-fynd gyda'r pecyn, mae yna canllaw i athrawon. A be ni wedi gobeithio wneud yw ni wedi nodi bob un o'r gweithgareddau a, ac yn pa gerdyn maen nhw'n cyfateb. A ni wedi mapio'r cyfan allan wedyn ar gyfer y curriculum newydd. Felly ni'n edrych ar y meysydd newydd, celfyddydau menegiannol, iechyd a lles. A ni, be ni wedi wneud yw cylycodo'r cwbl a gobeithio mae hwn yn mynd o'n help mawr i'r athrawon wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd. Mae'r plant wrth i bod ar llyfrau, a dyma enghraifft i ni wedi gwneud ar plant sef trip i'r farchnad, a be ni wedi gwneud bore yma, ni wedi mynd lawr â nhw i'r farchnad, i'r byd go iawn, iddyn nhw gael profiad o fynd o amgylch, a maen nhw wedi defnyddio synhwyrau, maen nhw wedi bod yn chwilio am bethau sy'n dechrau dy llethrennau penodol, beth maen nhw'n gallu arogli, beth maen nhw'n gallu gweld, beth maen nhw'n gallu clywed, a mae'r plant wrth i bod. Ond dwi'n meddwl mae'r ffaith hefyd yn y llyfr er enghraifft Trip i'r Farchnad, mae yna luniau go iawn o'r farchnad ynghyd â falle'r cymeriadau sydd yn y stori, a fi'n gwybod bod hwnna'n denu sylw'r plant yn syth. Felly be maen nhw wedi darllen yn y llyfr lle mae'r plant yn mynd ati i brynu cynhwysion i wneud y paella, maen nhw wedi cael y cyfle felly i drafod gyda'r pobl lawr yn y farchnad heddi sy'n gwerthu cig, sy'n gwerthu menyn, sy'n gwerthu dillad, pob math o bethau. Fe, a mae rili wedi bod yn profiad arbennig iddyn nhw.